Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal. Esprit.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
Orienta. Alpro Barista, great for coffee, good for you.
L-atmosfera tal-festi issa tinħas ġmiela. Ma stax jonqos li waqt Knockabout Sicilia nistedinkom biex tiġu miegħi sqallija biex immorru nesperjenzaw il-veru spirtu festiv tas-Siċiljani. Nista' nassigurakom jien li dawn l-episodji speċjali ta' Knockabout Sicilia sera anqlulkom ħafna l-aptit, jiftħulkom l-aptit, però fuq kollox iqanqlulkom il-veru spirtu festiv.

M'hemm xejn isbaħ milli tesperjenza togħmiet abbinati ma' dan l-istaġun sabiħ, kif ukoll niddekoraw id-djar tagħna biex il-veru nesprimu l-ispirtu festiv. F'dawn il-ġimgħat ħa nistidinkom tiġu miegħi bil-karozza biex immorru nduru Sqallija, niltaqgħu ma' artiġġana mill-iktar kapaċi li grazzi għat-talent tagħhom qed jirnexxilhom jagħmlu l-festi tagħna naqra iktar speċjali.
Mill-ewwel se naqbad it-triq fid-direzzjoni għal Ferla, ftit iktar minn sija sewqan minn Pozzallo. Din hija belt żgħira fil-punent ta' Serakuża. Ferla hija waħda mill-ibliet li hija mlaqma borgi più belli d'Italja. Ferla ser niltaqa' ma' Franco Manuele, dulċier mill-iktar rinomati fl-Italja li jispeċjalizza fil-pannettone. Il-pannettone, il-veru simbolu tal-Milied Taljan, jaf l-oriġini tiegħu lura fis-seklu ħmistax. Mal-isem tal-pannettone hemm leġġenda marbuta li tgħid li l-isem oriġina grazzi għal assistent żagħżugħ li kien salva kejk tal-Milied milli jinħaraq. L-assistent kien jismu Toni. Allura, il-kap ta' dik il-kċina kien semma dak il-kejk pandetoni li evolve eventwalment għal pannettone, l-isem li nafuh illum. Il-forma tal-panettone hija distinta, bil-parti ta' fuq timpressjona koppla, karatteristika li tieħu l-għamla tagħha grazzi għall-ħmira. Matul is-snin, reġjuni u bliet differenti evolvow il-panettone biex illum insibu verżjonijiet differenti ta' dan il-kejk Taljan tant maħbub madwar id-dinja. Għadni kemm wasalt Ferla biex niltaqa' mad-Duċier Bravu Franco Manuele. Franco huwa wieħed mill-iktar dulċiera rinomati fl-Italja u jispeċjalizza fil-pannettone.
Għandi ngħidilkom li mal-ewwel xħin tidħol f'din il-kċina, ir-riħa taqsamlek qalbek. Hawnhekk ix-xogħol għaddej ġmielu. Kulħadd iffukat biex ilaħħqu mad-domanda, issa li qegħdin ftit ġranet 'il bogħod mill-Milied. Meta bdejt nitkellem ma' Franco mill-ewwel qasam miegħi l-ammont ta' esperjenza li għandu f'din il-professjoni.
Faccio questo lavoro da 35 anni. Franco jirrakkuntali li beda l-karriera tiegħu meta kien tfal f'pastiċċerija żgħira li kellu missieru, ħdejn il-knisja prinċipali ta' Ferla. Ikompli jirrakkuntali li l-pannettone għadu jippreparah bl-istess riċetta artiġġanali u riċetta sigrieta tal-familja Manuele. Jintużaw biss l-iprem ingredjenti, kollox naturali u mixtri lokalment. Tul is-snin Francesco u t-tim tiegħu introduċew għaxar verżjonijiet ta' pannettone, kollha b'tomid distinti u partikolari mmens li minn hawn u ftit ieħor ħa nirrakkontahomkom fid-dettall. Infakkarkom malajr fil-kompetizzjoni li għandna għaddejja flimkien ma' United Colours of Benetton fejn irridu naraw ir-ritratti tagħkom bit-tema tal-Milied u dak ir-ritratt li tibagħtulna grazzi għal United Colours of Benetton jista' jrebaħkom rigal li jagħmlilkom il-festi tal-Milied naqra iktar speċjali. Ibagħtuli r-ritratti permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook ownbonnici.tv. Kif wegħdtkom iktar kmieni wasal il-ħin biex nirrakkontalkom fid-dettall il-verżjonijiet differenti ta' pannettone li kkreaw Francesco u t-tim tiegħu. Niskuża ruħi bil-quddiem għax żgur ħa niftħilkom l-aptit.
Hawnhekk, it-tradizzjoni tiltaqa' mal-innovazzjoni. Kull togħma tissodisfa palat differenti. Isma' naqra d-dettalji. Pannettone Siculo, il-pannettone uniku ta' Francesco li huwa magħmul bil-konfettura taż-żebbuġ, żbib u konfettura tat-tadam taċ-ċirasa. Il-pannettone artiġġanale b'togħma elevata. Pannettone Nero Ibleo, pannettone bl-għaġina tal-kafè, konfettura tal-irkotta, ċikkulata skura u żbib. Għidli int jekk tistax tirrifjuta biċċa minnu mal-kafè ta' filgħodu. Pannettone Panolio, L-ingredjenti tiegħu jinkludu l-ifjen żejt taż-żebbuġa, lewż, konfettura taż-żebbuġ u żbib. Pannettone rikk fit-togħma, lussu għall-palat. Pannettone Choco, il-pannettone artiġġanali ta' Francesco għall-veru chocolate lovers. Pannettone b'għaġina klassika u biċċiet ta' ċikkulata skura. Dan il-pannettone impossibbli timbastak biċċa waħda biss minnu. Pannettone Classico, il-verżjoni oriġinali tal-pannettone skont ir-riċetta sigrieta ta' Francesco, b'ingredjenti li jinkludu żbib, konfettura taċ-ċitru u ġileb tal-lewż, togħma klassika b'involviment ta' l-iprem ingredjenti. Pannettone Carato, pannettone uniku u ferm differenti mill-kumplament li jinkludi għaġina ta' ċikkulata u ħarrub bi żbib u konfettura bil-wiċċ imżejjen bil-ħarrub imnixxef u mitħun. Il-famuż pannettone Pan Rico, splużjoni ta' togħmiet Siċiljani Miksi biċ-ċikkulata bajda u ingredjenti li jinkludu żbib, konfettura tal-irkotta, konfettura tal-qoxra u tal-polpa tal-bajtar tax-xewk. Panettone li diffiċli tispjegah bil-kliem, però żgur jolqotlok il-palat. Panettone Delizia dell'Etna, magħmul minn għaġina bil-pistaċċi u ċirasa sewda b'konfettura tal-Marsala, Definittivament pannettone uniku li jiddispjaċik li jkollok taqsmu ma' ħaddieħor. Pannettone Ibleo jikkombina l-konfettura tal-larinġ mat-togħma delikata tal-ġewż u togħmiet deċiżi tat-tin imqadded, tliet ingredjenti li jamalgamaw flimkien b'mod uniku u jwasslu pannettone li jimpressjonak. U finalment, il-Pandoro, il-pannettone favorit ma' dawk li jħobbu s-sempliċità. Francesco jirnexxilu jwassal pannettone b'konsistenza mil-leħfef li faċilment tfakkrek fit-tajjar.
Impossibbli tagħżel il-favorit tiegħek minn dawn l-għaxar pannettone u biex l-affari ssir iktar diffiċli, din is-sena għandhom edizzjoni speċjali ta' pannettone li minn hawn u ftit ieħor Francesco ħa jispjegali d-dettalji ta' din l-edizzjoni speċejali li fuq is-suq hawn biss 80 pannettone minnu. Ħa morru waqfa żgħira ta' riklami, Knockabout Sicilia jkompli dalwaqt. Hey, hey, int li qed tara Knockabout Sicilia. Għamel like il-Facebook page tagħna u mbonnici.tv u parteċipa f'kompetizzjoni li għandna dejja flimkien ma' Alpro Barista. Ta' kull ġimgħa fuq il-paġna tiegħi jew mbonnici.tv qed inpoġġilkom domanda differenti flimkien ma' Alpro Barista u intom tridu tikkommentaw bir-risposta tagħkom. U jekk ir-risposta tkun tajba,

Wasal il-ħin biex nieħu pawsa żgħira minn dan il-ġmiel ta' tomiet, però m'għandhomx ma nerġa' nirritorna hawnhekk biex insirna fiktar mingħand Francesco dwar id-diżerta tal-Milied favorita tiegħi, il-pannettone. Qed insemmu l-Milied, infakkarkom li aħna flimkien ma' Cucina Doro nixtiequ nagħmlulkom il-Milied naqra iktar speċjali. Irridu naraw ritratti tagħkom flimkien mal-familja. Ibagħtuhomlna permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook owenbonnici.tv u dak ir-ritratt li tibagħtuli jista' joħroġkom rebbieħa u jkollkom festi kemmxejn iktar speċjali. Naqbad it-triq lejn Caltagirone, siegħa sewqan 'l bogħod minn Ferla. Caltagirone qed jistennini l-artiġġan Salvatore Patti li hu magħruf għall-prasepji elaborati b'materjali alternattivi u mill-iktar artistiċi li għamel ta' kull sena.
Il-Maestro Patti, dak kollu li qegħdin taraw hawnhekk, għamlu b'idejh, anki s-siġar li hawn mad-dawra.
Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal
United Colors of Benetton.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
Orienta.

Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal.
United Colours of Benetton. Cucina d'Oro.
Ommima, nutrienti u konvenjenti.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
Orienta.
Bottled Green Cordials u Sparkling Preces, magħmulin b'ingredjenti ġenwini, b'togħmiet superjuri.
F'dawn il-ġimgħat ħa nistidinkom tiġu miegħi bil-karozza biex immorru nduru sqallija niltaqgħu ma' artiġana mill-iktar kapaċi li grazzi għat-talent tagħhom

Caltagirone qed jistennini l-artiġġan Salvatore Patti li hu magħruf għal presepji elaborati b'materjali alternattivi u mill-iktar artistiċi li jagħmel ta' kull sena. Kif taltaw ġew bqajt impressjonat bl-ammont ta' kreattività li għandu l-maestro Pitti. Kull ma waw ġew inħadem kollox bl-idej u għamel kollox hu, b'materjali, riċiklati u l-attenzjoni għad-dettalji hawn hija xi ħaġa li tibqa' impressjonat meta tara l-affarijiet mill-viċin. Maestro Patti, Complimenti per il lavoro che hai fatto, ogni anno i tuoi presepi hanno sempre una tema particolare.
Salvatore jispjegali li ta' kull sena l-presepji tiegħu jkunu kompletament differenti u jiġi spirat minn dak li jkun għaddej madwaru u madwar il-komunità ta' Caltagirone. Fl-aħħar xhur l-artiġġana u ċ-ċeramisti ta' Caltagirone qed jaħdmu bis-sħiħ biex jerġgħu jagħtu ħajja lis-snajja' taċ-ċeramika. Huwa ta' dispjaċir għall-komunità ta' Caltagirone li l-ġenerazzjoni l-ġdida mhux qed jagħżlu ċ-ċeramika bħala l-professjoni tagħhom, sitwazzjoni li se twassal biex l-arti taċ-ċeramika ta' Caltagirone tkun f'periklu li tintilef. Il-Maestro għażel it-tema taċ-ċeramika għall-prasepju ta' din is-sena biex jippromwovi u jagħti iktar ħajja lil din l-arti tant sabiħa. Il-Maestro Patti dak kollu li qegħdin taraw hawnhekk għamlu b'idejh, anki s-siġar li hawn mad-dawra. Maestro Patti, grazie mille per averci accolto e complimenti per il lavoro, eh? Attrettanda bo.
Grazie mille, grazie.
Wara li rajt id-daqs ta' dan il-presepju u l-ammont ta' kreattività li fih, nifhem għalfejn in-nies ta' Caltagirone kif ukoll l-Isqallin jirreferu għal presepji bħal dawn bħala presepji monumentali. Illum ħa nniedu kompetizzjoni ġdida grazzi għal Ommi Ma, is-sopop friski. Biex tipparteċipaw fiha faċli ħafna. Tridu tibatuli ritratt tagħkom permezz ta' messaġġ privat imgezzin Issa li bdiet il-kesħa rridu narawkom imgezzin u dak ir-ritratt li tibagħtuli grazzi għal Ommi Ma jista' joħroġkom rebbieħa.
Il-missjoni tiegħi biex insir naf iktar dwar l-artiġġanat Siċiljan marbut ma' dan l-istaġun tal-festi ma tiqafx hawnhekk. F'Knockabout Sicilia li jmiss, ħa mmur niltaqa' ma' ċeramist bravu li x-xogħol tiegħu ta' żmien il-Milied iżew huma l-karatteristiċi Siċiljani. Nerġa' nirritorna wkoll Ferla, għand id-Dulċir Bravu Franco biex nisimgħu aktar dwar il-pannettone kif ukoll verżjoni tal-pannettone b'edizzjoni limitata. U la bdejna niftħu l-aptit, ħa mmorru wkoll Serakuża għal iktar tomit krassiċi Siċiljani. Niltaqgħu għal Knockabout li jmiss!

Orienta.
Alpro Barista, great for coffee, good for you.
Hey, int li qed tara Knockabout Sicilia, għamel like il-Facebook page owenbonici.tv u parteċipa f'kompetizzjoni li għandna d-dejja fl-imkien ma' Bottle Green, Cordials and Sparkling Presses. Biex tipparteċipaw, Idħlu fuq il-wall ta' owenbonigi.tv u sibu r-ritratt tiegħi flimkien ma' Bottle Green. Hemmhekk, ikkummentaw u nnominaw 'il min tixtiequ li jkun ir-rebbieħ ta' din il-kompetizzjoni, ħabib tal-qalb jew membru tal-familja. Qed nistenna mingħandkom.
Wara l-1565, il-Belt Valletta fi żmien il-Kavallieri saret l-isplendur tal-arkitettura Barokka. Il-Kavallieri tal-Ordni ta' San Ġwann kellhom tliet bereġ Franċiżi, iżda l-berġa ta' Provenza kienet prominenti bil-pożizzjoni tagħha fil-qalba tal-Belt Valletta. Din hija l-unika waħda li għadha wieqfa wara t-Tieni Gwerra Dinjija. Il-berġa ta' Provenza hija eżempju tal-istil ta' ħajja lussuża li kellhom il-Kavallieri. Id-daħla tal-berġa hija mżejna b'affreski tas-seklu tmintax. L-emblema fuq it-tarka tirrappreżenta l-ordni, iżda meta tħares b'attenzjoni, fuq il-bieb prinċipali hemm emblema tal-lingwa ta' Provenza. Ġiet skoperta pittura murali oħra u din tinsab fl-uffiċċju tal-istaff ta' Heritage Malta. Għal darb'oħra, is-salib bi tmien ponot jidher prominenti fost tiżjin ieħor mal-arkata. Biċċa għamara li kienet tintuża għall-attività ta' kuljum għadha ġewwa l-Berġa. Din il-mejda kienet tappartjeni lill-Kavallieri ta' Provenza. Fuqha nsibu Tnaqqix imżejjen bl-arma tal-lingwa ta' Provenza, fuq quddiem, fil-ġenb, insibu wkoll l-ornamenti ta' fleur-de-lis.
Jekk għandek 60 sena jew aktar u l-istorja hi għal qalbek, tista' żżur ħafna mis-siti u l-mużewijiet ta' Heritage Malta bla ma tħallas xejn. U miegħek tista' tieħu żewġt itfal jew żgħażagħ li jidħlu b'xejn ukoll. Kull ma trid tagħmel hu li tapplika għal passaport tal-anzjani ta' Heritage Malta billi tmur fl-uffiċċju tal-Kunsill Lokali tar-raħal tiegħek u tieħu miegħek il-karta tal-identità. Heritage Malta, parti minna.

il-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża għat-tieni sena qiegħed jitrasforma l-Park tas-Salina f'villaġġ maġiku tal-Milied b'tema ambjentali bl-isem Christmas in the Park. L-għan ta' dan l-avveniment huwa li apparti milli tkun esperjenza divertenti għall-familja kollha, Dan il-villaġġ għandu l-mira li jippromwovi wkoll prattiċi favur l-ambjent matul dan il-perjodu ta' festi. Id-dħul għal dan l-avveniment huwa b'xejn għal kulħadd u joħloq esperjenza indimentikabbli f'dan iż-żmien tant sabiħ tal-Milied. F'dan il-villaġġ ser ikun hemm divertiment għall-familja kollha. Fosthom, ser insibu għażla ta' attivitajiet edukattivi għat-tfal, insibu esperjenza ta' realtà virtwali bħala parti mill-proġett Saving Our Blue, kif ukoll erja ddedikata għat-tfal fejn insibu bouncing castles, train ride, face painting u sand crafts. It-tfal għandhom ukoll iċ-ċans li jiltaqgħu ma' Santa Claus, kif ukoll jesperjenzaw il-presepju ħaj. Il-kbar jistgħu jgawdu minn prestazzjonijiet u shows minn kantanti stabbiliti fuq il-palk prinċipali. Fil-Park tas-Salina, fi Christmas in the Park, tista' tesperjenza passaġġ imdawwal, bi strutturi ta' annimali mixgħula, uħud minnhom fil-periklu li jiġu estinti. Wieħed jista' jikseb iktar informazzjoni dwar dawn l-ispeċi permezz ta' QR codes. Fi Christmas in the Park ħa ssib ħafna tomid tajbin, abbinati ma' dan iż-żmien tas-sena. Biex niċċelebraw b'mod sostenibbli, kull min jattendi Christmas in the Park Qed jiġi mħeġġeġ ikun parti mill-inizjattiva Bring Your Own Container, Ġibu Magħkom Platti u Tazzi li jistgħu jerġgħu jintużaw, biex tikkunsmaw fihom l-ikel u x-xorb li jinxtara waqt Christmas in the Park. Bl-inizjattiva Bring Your Own Container se tingħata skont fuq l-ikel u x-xorb li jinxtara. Niżżlu dawn id-dati fid-djarju tagħkom, Christmas in the Park, fil-Park tas-Salina, bejn il-Ġimgħa 8 sal-Ħadd 17 ta' Diċembru. Niltaqgħu!